kan nei lo la kei keimah rim thuhnawh mi nei mi ka si lo eh hihi ka that lo nak pakhat si ve thuhnawh ka nei lo ngai mo ah tha rial mal i ah, falam khuapi tuarpi nak ca ti kha kan tla ta kan au mi kha si kan i tinh mi kha mah falam Cai kan au lai ah hin kan i ruat taktak tuan deuh zong kha kan i ruat i kan au lai ah au ngam si lai lo kan ti kan hon i ruat ṭhan i an dirhmun an sining khuapi in lak hlan khi si tikah hliamtuar mi le an dirhmun le an sining kan van zoh Falam khuapi zeitluk tiang dah an ro ri lai timi tiang saupin ha vrau ri hna se law timi tiang kan ruah tikah a zia hi vaurawng nih cun hi hi lungthiang tein kan aupi hna awk si ko lo maw cu hlan zongah CNOCNDF zong siseh kan rak aupiak cang hna i eh, amah Falam mutne chung tete khua pawl zong sina se mu uh, kanmah vaurong dir hun cun bawmhchannak tete hi zeimazat kan rak tuah cangmi khua tete zong kha an um len tika khan cucun atu i CB ram chung kan ti ko lai cu CB a telmi ram chung vialte zong hi uh, vaurong nih uh, kan si khawh tawk mipi he Ah, kan tan rualnak i kan tuah khawhmi te kha kan ti khawh tawk te kha ah, khati khan rak dirkamh viar kha an si dih ko le cu caah cun hi hi a zei si hmanh ah hi ka zawn ah hin zeitluk hmanh in policy hi i khat thlah hmanh usih law kan unau hna tuarnak cu kan tuarnak si ve zei ruang dah a thei lo bantukin kan hna kan i cheh lai i, i kan mit kan chinh kan hna lai i tampi kan va ti khawh lo hmanh ah kan thinlung in kan in dir hna kha Falam mipi nan tha chia hlah i unau kan si aa daw ding kan si kan har ah harsa ṭi ding kan si timi message te kha chim kan duh phuan kan duh Le khatlei khatlei nih an kan feih lai timi hi kan i tuak cia. Kanmah CC lei zong nih zeimaw zat khi fak tuk i kanmah lei i a ṭang khunmi pawl nih hin an kan thuat te lai ti hi kan i ruah cia ko. Cucun khatlei CB lei zong ah fak khun tuk i a ṭang khun pawl nih an kan thuat lai ti hi kan i ruah cia. Asinain hi kan tuahmi thil hi kan palh lo. Ngaihchih dingmi rian si lo. Zeitik hmanh, zeitluk hmanh i mi nih nan palh kan ti hna hmanh sila kan tuahmi thil kan i tinhmi thil he a palh lo. I dawt le rem le unau kan sinak kan langhter he kan aw hrimhrim in chuah si kan ti. Cucaah cun kan zinh bu tein kan tuahmi si. kan cheh nain keimah le bawng cu voikhat te cu an hon chuahpi nain uh, program lei i tuareltu deuh ka si ti ka han ah hi hi cu um deuh rih se ka ti kan hon ruah than te lai duh san ti khan kan ti a voi khat nak le bong ah cun kan pass ngam deuh lo i khate khan kan um kan zet ngai ve wau rong zong ni mu asinain hi tluk kan unau hna an tuar an tem nak hi zei cha dah ka khat te zong kan in khi kan in tuar pi ve hna tiah kan au lai lo kan or hrim in kan thor hrim in kan dir kam unau kan si nak ya mising hun kan hmu hna eh mising hmu i kan hmu hna ka ti nak kha mising hmu in kan hmu hna ka ti ka phun dang pi ruat lo in mising bantuk in zei ruang da hi au piak lo kan um hna ti bantuk in khan kan ro i dot nakin a chova lei kapa khan kan i nghat lo kan hmu tuk lai lo ti mi kan thei ko na chuak tuk ai lo timi kan theih ko nain kan in dirkamh hna hi nan fahnak kan i hrawm ve ti kha kan thaw hrimhrim ah hin chuak chih seh ti kha kan duh le kan hman tuah tikah CB kan chawn hna lo CNO kan chawn hna lo CNDF kan chawn hna lo kanmah lei CC zong a hohmanh kan chawn hna lo kanmah vau ruang te lawng mi sawm lo bak in kan au a ruang a um a ruang a ummi cu khatlei khatlei sawm zongah khan khatlei khatlei ca a ṭha lo a nuam lo timi kan theih i thil kha alak karah bia khi a tam nai ti kan ruah ca cun CB lei zong chim lo sawm lo CC lei zong chim lo sawm lo in kanmah vau rong ti lawng kan aunak a ruang si kan kan i veng ve thil pakhat khat fak tuk hnan khi el hnialnak le veinak a um lai ti kha kan ruah caah khan zeicah cun a siriat mi hi an tam tuk ve tikah hin khat lei khat lei ah hin cu caah cun te khan kan tuah le vaurawng cu independent kan si tikah nihin ni tiang ah hin a khua khua le harsatnak a tuarmi khua hi nihin ni tiang i vaurawng nih kan bawmh bawmh mi te tikah mipi he tang rual in kan dirkamhnak hna hi a hu ha te ka thi cun voi sawm thum le voi ngareng lo si lai no mipi harsatnak kan hrawm pinak hnga hi Chin ram chungah Kawlram chung zongah kanmah vaurawng bantukin mipi nih dirkamh i mipi ca i a cawlcangmi hi an har ngai te lai inn le lo nei lomi thaithawh zan ri ei lomi dawh tam tuk vaurawng le mipi hmangin kan dirkamh hna cu a sunglawi tuk cu hi hi hi la abik in vaurawng member vaurawng vaurawng a kan dirkamhtu hi Hakha le Thantlang minung deuh hi kan si i sawmkua le panga cu Hakha Thantlang minung kan si vaurawng fan hi mu taktak ti lo ahcun panga hrawng hi adang kan unau hi ti ko si sawmkua le panga hi cu vaurawng i dirkamhtu hi Hakha Thantlang an si Le hihi hi kei ka uang ngai te. Kan thil thi khawhmi hi te i Pathian nih midang ca i kan i pekchanh khawhmi te hi kei ka uang ngai te porhlawt si loin Bawipa duhmi si ka ti. Midang cung i thlachiat kan ruat i kut kan samhmi hi a ṭha tuk tiah ka ruah. Cucaah cun mah hi ngol loin kan tuah peng nak si. Le kan hon au le zan thum kan hon au le thong thum le za thum kan hmuh. Okay, cuti cun zeitindah an tuah lai kha keimah nih ṭha tein ka chawnh ta hna lai. Asino lei theihter lo rumro kanmah duh paoh thil tuah zong thil zong kha thil tuah si ve lem hlei lo le asinain ṭha tein thil sining tein kan chimh hna lai. Mipi ca kan aumi si hi mipi harsa mi hna ah ca kan aumi si timi kha ṭha tein kan chimh hna lai tiah kan ti i that in ka chawnh hna i kan i chawn kan i chawn i kha mipi ca mipi dirkamnak Falam khuapi mipi hna dirkamnak caah tiah hi a ṭhahnem a phaisa lei kap cun zei ngai hmanh a chuak lo asinain kan thinlung in uh, unau kan sinak le a ṭangṭi ding le aa bawmchan ding kan sinak kha kan aw hrimhrim in kan thaw hrimhrim in kan chuah ve i le khoika dah phaisa hi kan kuat nanmah sian o nih nan kan accept asi si ahcun nanmah nih mipi harsa deuh mi tete dir hmun zong nan theih lai zeicah cun ṭuanvo neitu nan si caah nan theih lai i nanmah nih nan phawtzamh ko lai asinain a poi lo nanmah nih tuah ko nan ti si ahcun kanmah nih kan tuah ko lai ti khan ṭha tein thil sining te kha ka chimh hna. Ah, upa pawl dang he kan van i ceih lai i a bia kan van in leh hna lai an ka ti. Ka khawnṭhekmi kha ah, CNO i secretary tri a si. I kha tikah kan i khawnṭhek le zerh khat a hun phan tikah answer um ti lo, lehnak um ti lo tikah ka hon khawnṭhek ṭhan i, ah, tu tiang zeitin zeitin a si ka ti. Ah, kha zeihmanh si le nihnih ni thum ah chungah ah phaisa kuatnak ka van in kuat lai, a ti. A caan kha ka van hngak le a kan kua ṭhan ti lo. Ka hei contact ṭhan i khah zeitin phaisa kuat nak le kan kua lo le nangmah sinah kan van in kuat lai le nangmah nih a herh na tinak zawn rak kua te ko ca tiah ka ti. Mah ti ka ti bak ah khan a tu i eh, kha zei si hmanh ah hi upa pawl he kan i ceih le kan i lawm tuk ko. An bia ṭha tuk ko dawh. Kan i lawm tuk ko. Asinain tutan te hi cu ah kan in cohlang tutan hi cu kan in cohlang hna lai lo tiah an ti ti si ko ah a poi lo a poi hrim hrim lo hi hi hi nanmah theihter lo i thil duh poi va tuah kha nanmah kha mipi re thei deuhmi le harsa deuhmi a theitu zong nan si i a herhnak zawn thei deuhtu nan si cah khan nanmah i nan hei tuah kha cu a ṭha deuh kan ti ca a si i CNO CB lei zong nih rak thei thiam u CNO lei zong rak thei thiam u hi cu mipi ca te kan aumi si caah kan mah nih herhnak zawn te kan timi ah mipi harsatnak caah kan tuah tawn bantukin kan hei kuat ko lai kan tuah ko lai ti kha kan i chawn kan i chawn le makha okay kan si le slide timi kha interview kha jo jo channel ti zofa channel nih khan interview an tuah tikah a biachimmi te kha ka ngaih tikah khan ah sia hi hi kan nih kan thei lo le zeitin dak ah, anmah vaurong lei nih khuaruah ning zong a si hnga ti bantuk zong kha si lem loin khan ah, a hon chimmi te kha cu kanmah vaurong caah cun ki ah, zei kan ti lai hmailei kan rianṭuannak ah mipi nih an kan zumhnak ding ah khan dawnkhantu zong kha thei lomi ca cu a si kho ti kha cu kan hon ruah ve. Caan keimah zong nih Zofa channel ah Mizo holh bak in ka thiam lo nain Mizo holh in ṭha tein ka chim dih. Vaurawng nih nihin ni tiang rian kan ṭuannak mipi nih an kan dirkamh i kan dothlennak ah kan i telmi hi six million leng si seven million hi kan tampi duh ti lai lo ka ti kei ṭi cia phaisa ka thei ve lo ca mu ṭi cia kha i uh, phaisa ka keng ka si lo ca khan i 7 million hi kan phan ma phan lo kan phan deuh lo hmanh nge tampi kan i duh ti ai lo ti kan ka ti hi vialte hi mipi nih an hon thawh i kan miphun dothlennak ah kan i telnak si cang i kan bawmh mi hna i KIA tiami ding vialte CDF vialte ral a domi PDF zong kan theihmi le contract kan i tuah khawhmi kan bawmh lomi hna an lo lawrongmi kan dirkamh lomi hna an lo cucu cu kan tuahmi si amah sin olila zong cu uh, US dollar thong kul India ting hlei ruk kha tibual sakhan an rak kah lio ah khan kan rak dirkamh ve cang hna, kan rak pekchanh ve cang hna i khatite khan a rak i pe ṭhanmi kha kan si ko hna. Cun a hawikom zong kan si hna. Nain a lakkar ah atu bantukin CB le CCT bantuk i policy fakpi kan van i dan tikah khan anmah kanmah vaurawng nih hin CB min keng in CNO dirkamhnak in vaurawng tlang ah van au usih law thil dawh nain thil dawh lo a chuak deuh ding khi si. kha ca khan a ho min hmanh keng loin independent in khatete khan zalong tin kan aumi ka si hi hi mipi nih nan rak theihthiam khawh nang hnga ding ca tu zan ah putuang lavan ka hale a kalom taktak i mizo channel zong ah khan tha ten fiang ngai ka chim an ma falami chin tv eh zei tv nih khazong ne khan arak ngai share rak tu ve khatete khan thil sining kha atu ka chim ning bantuk te hi an theih dih ka chim dih ka chim dih ve le cu caah cun i theihthiam lonak kha cu kan khi thil sining silai timi nih khan thil sining a rak theih lo bia tu khi si zeiti sual har zong khi si lo hrim in mu i kan theihthiam tuk kan theihthiam tuk anmah zong nih rak kan theihthiam ve an kan theihthiam ve ko lai ti ka zum kan anmah zong cu kan i lawm tuk kon ti ko kan i lawm tuk sinain alak lawhnak ti um ca an ti ve alak lawhnak ti um caah kan in cohlang hai lo an ti la poi hrim lo mipi ca kan au mi si ko ca ca kanmah nih mipi harsa mi hna sinah kuat khawh si ko i a tha ve ko a tha tuk ko kan ti nuam tein kan i chawn ko i kha kha uh, mipi lei kap zong nih nan rak theithiam ding ka du buaibai nak um lo cu cu cu kan rian tuan ning le kan i contract ning le kan i chawnh biak ning si ti kha cu vial si se